के हम ई बुझऽ चाहबै जे अ, की मात्र कथा कविता लिखनाइ लेखन नहि भेलै अहाँ से मानै छी नहि हम से नहि मानै छी कथा कविता लेखन भेलै बहुत महत्वपूर्ण लेखन भेलै लेकिन जखन सम्पूर्ण भाषा साहित्यक गप करबै हम्म, तऽ ओ एकांगी भेलै अच्छा लेकिन भाषा साहित्यके जे हम्म, ओकर जे महत्व बढ़तै व्यापकता बढ़तै हम्म। से विभिन्न प्रकारक लेखन आब एकटा अहाँ पर बहुत बेर जातिवाद संबंधी आरोप हाँ। सेहो लागल है अच्छा। आर लागत रहे अच्छा। तऽ एकरा अहाँ कोन रूप में ले छिए आर ए पर किछो अहाँ कहिए जे अच्छा। कते तक सही छै ई पर हमरा जे लगे छै तऽ लोक लोक धारणा छै ने ई फलना परिवार के छथि फलना गाम के छथि इनकर फलना फलना संबंध छनि ओहि सम्बन्धसँ आधार पर ई लोक कहै छै लेकिन ई निरर्थक छै जकरा किछु नहि भेटै छै कोनो विचार विचार नहि छै से जातिवादी दृष्टिसँ वर्गवादी दृष्टिसँ विचार कऽ लेने छै सएह छै एकरा हम महत्व नहि दै छियै आ जेना कोइ कहतै कि जे फलना तऽ फले पर लिखलखिन हेँ हमर सम्पूर्ण रचना साहित्यके देखत ओ तऽ ओ कतेक गोटाके हम से समक्ष अनलियै एगो गोटा हमरा कहलनि कि जे ओ ज्ञानन्द झा छलाह एकटा ओकर बहुत प्राचीन बहुत पूर्व उपन्यास छनि मिथिला दर्पण पहिल बेर उन्नैस सए पच्चीस ईस्वीमे छपलै उन्नैस सए निनानबेमे डॉक्टर जयकान्त मिश्र हम पोथी अनलहुँ ओकरा रिफाइंड के लिए ई पहिने लोग देखे नहीं देखने नहीं चले ओकरा जयकांत मिश्र के अतिरिक्त कोइ छपलै तऽ कोइ एगो टा हमरा अयला पुछलन जे पुण्यान झा अहाँके के छलाह है हम्म, हम तऽ गुम भऽ गेलहुँ हमरा असम्बित भऽ गेलहुँ हम कहलनि जे हमर तऽ ओ पुरखा छलाह हमर साहित्यिक पुरखा छलाह किया तऽ एतेक ई धारणा लोकके पसरि गेल छै ई सब अपने लए करै छै अपने परिवार लए करै छै हम्म। ओ हमरा पुछलनि जेना हिनकर छनि जनसी दंतके निर्दयी सास तऽ हमर तऽ कोइ नहि छलाह ओ जेना जनसीजनके जे निर्दयी सास छनि से चौदह ईस्वीमे मि- मिथिला भीड़मे छपलै हम्म। दैनिक मिथिला सम्पादित छलैए तऽ ओहि ओहि सङ्ग उतारलियै कए बेर उतारैमे लगलै ओकरामे छपल ओ तऽ हमर कोइ नहि छला है तऽ जे ई कहै छै अच्छा दोसर अहाँ कहै छी अहाँके जे ई रासप्यारी लाल दास हुनकर उपन्यास सुमति छनि तऽ सुमतिके सम्पादन केलिए ओ तऽ हमर कोइ नहि छला है ई जे लोक कहै छै से श्री श्रीवल्लभ झा पैंतालिस ईस्वीमे हुनकर देहान्त भऽ गेलनि हमर प्रेम छलाह हरिनन्दन ठाकुर सरोज हुनकर अगलेसवा कथा संग्रह के कोइ देखने नहि छलै हुनकर कथा संग्रह तकर आरम्भिक कथामे एकटा हुनकर कथा छपलियनि हम तो आरम्भिक कथा ओकर बाद हम जखन काज करल गेलहुँ हुनका तऽ हुनका पैंतालीस टा कथा हम ऊपर चालीस टा कथा ऊपर पढ़लहुँ हम किया तऽ एकटा हम पढ़लियै जे हुनकर पचास टा करीब कथा छपल छनि तऽ लेखमे हम्म, तऽ हम ताकऽ लगलहुँ ओकरा तऽ कहलहुँ हम चालीस टा हुनकर कथा छपलहुँ हम आ छ- तऽ ओ अगले सावन छपलियै हरिनंद ठाकुर सरोज हमर बहिन छलाह हम्म, ई जे लोक कहै छै से एतय बहुत गोटाके से हम रामकृष्ण झा किशुनके पहिल लिखनाहार हम छी हम हम्म। हुनका पर उनहत्तरि सत्तरि ईस्वीमे ओ तऽ हमर कोइ नहि छला है लगातार लिखै छलहुँ हुनका जी पर तऽ की साहित्यमे लिंग जाति वर्ग एहि सब पर खुजल जे विमर्श होइ छै हँ से आवश्यक बुझै छी अहाँ देखियौ हम पहिने कहलहुँ जे जकरा ए, पूँजी नहि रहै छै साहित्यिक पूँजी नहि रहै छै ओ जातिपर वर्णपर समाजपर करऽ लगै छै ओ काज करै छै ओहि दृष्ट देखऽ लगै छै जे ओहिमे से केवल ई झा ए मिसर किया छथिन ओहिमे ओहिमे यादव मण्डल किया नहि छै ओहिमे आब ई देखियौ जे साहित्य जकर अहाँ कहै छियै जे अनुभववला गप्प कहै छियै मानि लिअ जाहि वर्गसँ अहाँ अबै छी तऽ अहाँके ओहि वर्गक जीवनसँ परिचय अछि ने हम्म। अहाँ जे वर्गसँ अहाँ देखबे ने केलियै ओहिपर अहाँ कल्पना कऽ कऽ लिखबै तऽ अहाँके तऽ ओ यथार्थ गप्प नहि ने औतै शहरी मोहन झा पर लोक आरोप लगबै छलनि ओ वर्ग ओहि निम्न वर्गके नहि लिखलखिन ओ जे ओ वर्गके हुनका अनुभवे नहि छलनि केना लिखलखिन ओहि वर्गपर ओ लिख लिखतथिन जे तऽ ओ अथिए ने होइते ओकर जे ई कल्पनासँ गप लिखलनि जे वर्ग देखलखिन ओ ओहि वर्ग सम्बन्धमे लिखलखिन ओकर जे विशेषता छलै चाहे ओकर त्रुटि छलै विडम्बना छलै देखलखिन हम्म। अहाँ जे जे वर्ग के छी ने तकर जे अहाँ वर्ग के कल्पना कऽ के लिखै छियै तऽ ओ ओ- सही ओ नहि अनुभव भेलै। प्रामाणिक अनुभव नहि हैत जी आब एकटा और चीज हम देखै छियै जे अ, संपादन के जे काज के बीच में हम्म, अ, लेखक के संपादक संगे कनि बेसी अपेक्षा भऽ जाइ छनि आ हम्म। तखन किछु वैमनस्यता सेहो शुरू भऽ जाइ छै देखियौ तऽ ई की अहूँ संगे भेल है हाँ केहन हैत हमरा संगे देखू हम जे घर बाहरसँ करीब जितना सिंह पत्रिका छै जे आब करीब पन्द्रह सोलह वर्षसँ हम सम्बद्ध छी ओकर सम्पादन सेहो करै छी मानि लिअ अहाँ एकटा हम रचना छपलहुँ आ छपबैत देरी अहाँ फेर पठा देलहुँ हमरा हमरा तऽ जगह निश्चित अछि ने एतबे हमरा जगह अछि आ अहीँके सब बेर हम छापब लागब तऽ उद्देश्य की पत्रिका भेलै साहित्यिक सम्वर्धन भेलै आ बेसीसँ बेसी लोककेँ प्रेरित करब भेलै तखन अहाँके नहि छापल तऽ ओ भऽ भऽ गेल जे रे हमर तऽ नहि छापल आ भऽ गेल ओ व्यक्तिगत द्रोह ई के ई केना ई तऽ स्वाभाविके छै ई। तकरा से केना उबरै छियै ओ ओरबै की ओ एहिपर ध्यान नहि दै छियै ओ कहै छथिन जे फलाँ एना करै छथिन हमर एना कऽ देलनि एगोटा कथाकारके लिखलियै ने आब देखिए ने क- लिखै छी अहूँ अहूँ सम्पादन सम्पादन करै छी अगर मैथिली पत्र लिखै छी तऽ मैथिलीमे लिखबै आ एहन पात्रक सजना किया करै छी एहन भाषा भाषी बजैया आ मानि लिअ अहाँ एकटा एहन कथा लिखलहुँ जाहिमे अहाँ हिन्दियो बजै छै अंग्रेजियो बजै छै उर्दूओ बजै छै फारसियो बजै छै तऽ अहाँ कहै हम तऽ अहिना पात्र छलै हमर पात्र अछि तऽ अहाँ तऽ पात्रक निर्माण नहि करबै अहाँके ई घर ही ने बनौलहुँ हेँ अहाँ जखन घर बनौलहुँ हेँ तऽ अहाँ एहि घरेके अनुरूपे ने रखबै ओहिमे आ ओकरा अहाँके अनुवाद भऽ गेल काल्हिखन दोसर भाषामे ओ ओहिना रहतै से तऽ नहि रहतै तखन अहाँ जे पात्रक निर्माण करै छी तऽ अहाँके रचनाकारक दायित्व छै आ तदरूप अच्छा दोसर छै जे अहाँ भाषाके समृद्ध लेल करै छियै ने हँ। आ भाषाके समृद्ध लेल अहाँ तऽ भाषाके ने गप करबै भाषाके ने पात्र सजना करबै आ से नहि कऽ कऽ अहाँ तेसर करऽ लगै छै एकटा कथा छै ने राजमोहन झाके बुझलियै साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि तऽ पोथीमे ओहिमे ओकर पात्र से पंजाबी बजै छै आब लिअ ओहि पंजाबी अनुवाद करबै अहाँ तऽ अंग्रेजी हिन्दीमे तऽ पंजाबी बजि रहल छै एहन पात्रके सजा नहि करैके चाही लीली जे छथि लीली तऽ कहियो तऽ मिथिला क्षेत्र नहि रहलियो बच्चेसँ नहि रहलियो आ सभटा पात्र हुनकर छनि भौगोलिक रूपसँ आन ठामक छनि कहाँ कतहु पात्र हुनकर बहै छै ई कहाँ कतहु बुझा पड़ि जाइए ई आन आन पात्र भऽ जाइए ओ दार्जिलिंगके पात्र रहनि चाहे कलकत्ताके पात्र रहनि चाहे हँ कतहुके पात्र रहनि तऽ नहि बहै छनि ई जखन साहित्य अहाँ सर्जना करै छी तऽ जाहि भाषामे करै छी साहित्य ओहि भाषाके समृद्ध लेल संरक्षण लेल साहित्य सर्जना करू आब अहाँके नहि ज्ञान अछि ओकर तऽ ई तऽ अहाँके ने एहिठाम हम गप कहै छियै एहिमे जे किछु दिन पहिले हम काज करै छलहुँ हँ मैथिलीके साहित्यमे से मुहावरा प्रयोग कते भेलैए ओकर बहुत गोटे स्कीम छलै ताहिमे करै छलियै तऽ नवका साहित्यमे बीस पच्चीस वर्षक साहित्यकारमे हमरा मुहावरा नहि भेटल मैथिलीके अच्छा एहि लए हमरा पचास वर्ष पहिलका प्रकाशित पोथी सब साहित्यकार सब छै हम्म, हुनका सब पोथी देख- कथा संग्रह उपन्यास देखऽ पड़ल जे हुनका मुहावरा छनि किया तऽ ओहिका लोकके गाम छुटि गेलैए हाँ आ गाममे जे होइ छै जे उगटा पैची होइ छै ओहिमे एकटा जे व्यंजकता छै जे मुहावरामे जी कम शब्दमे बेसी गप कहैके से हम्म, ओहिका लेखक शहरी लोक लेखकके छैहे ने ज्ञान नहि छै ताहि दुआरे एहि हिसाबसँ से भाषाक अहित सेहो होइ छै भाषाके एकटा माधुर्य गुण छलै एकटा मुहावरा कहि देलासँ जे चुटकीमे गप भऽ जाइ छलैए जे चुटकी मारि लेलनि हमरासँ आब एकर चुटकी लेलनि तकर की अर्थ भेलै हँ ई तऽ ठीके हम देख रहल छियै जे मैथिलीके जे शब्द सब छै जे ग्रामीण अपन सबके शब्द छै लोकोक्ति छै मुहावरा छै ई सब आब खत्म भेल जा रहल छै तऽ एकरा सबके केना बचाओल जा सकैए सेहो कनि सुझाव दिअ एकर बचाओल जा सकैए हमर जे पहिलका साहित्यकार सब छथि तिनकर साहित्य कहाँ पढ़ियौन आओर जहाँ रचना करै छी तऽ अहाँके तऽ शहरी परिवेशसँ नहि शहरी परिवेश तऽ भऽ सकैए लेकिन अहाँके जे भाषाके सौन्दर्य हेतै जे भाषामे अहाँ लिखै छी ओकर जे माधुर्य छै ओकर जे शब्द सम्पदा छै तकर ज्ञान रहै चाही लोकके तऽ तखने ओतेक तऽ अहाँ जे अथी छै पुरनका लोकके पढ़बै जीवनमे अहाँ यात्रा सेहो बहुत केलहुँ हँ तऽ ई यात्राके अहाँके जे व्यक्तित्व निर्माण वा कहिए कि रचना एहि सब पर कई तरहक प्रभाव पड़ल देखियौ पहिने कहलहुँ जे जाहि संस्थामे काज छल करै छलहुँ हम घूमैके सुविधा छलैए तऽ प्रत्येक दू साल तीन सालपर हम घूमै छलहुँ हेँ पूरा परिवार संग धियापुता सब घूमै छलहुँ अखनो से घूमि रहल छी हम तऽ यात्रा से होइ छै कि जे विभिन्न स्थानके देखै देखला पर से लोकके आँखि खुजै छै एहिठाम समाज केहन छै एहिठाम प्राकृतिक केहन छै से से समाज कहै छै तऽ एहिसँ हमरा से जे बहुत लाभ भेल एहिसँ यात्रासँ लोकके देखलियै कोन ठाम स्वाद की छै आ ई जखन हम करऽ लगलहुँ तऽ हमरा मैथिली यात्रा साहित्य दिस ध्यान गेल एहिठाम पर पढ़लियै जे मैथिलीके पहिल यात्रा साहित्य कोन छै डॉक्टर जयकान्त मिश्रके पोथीमे छनि ओ छै ओहिमे छै जे श्री जगन्नाथपुरी यात्रा अच्छा चेतनाथ झा छलाह हुनकर कएटा पोथी छनि ओ हमरा से तकै छलहुँ कत घटल नहि एक दिन पंडित गोविंद झा से हमरा ओ कतहुसँ गेला ओ हुनको ओहिठाम कुलक कऽ गेला ओ हुनका कहलकै जे हमरा ई पोथी छै देलन पोथी देलखिन ओ हमरा गाबिके दऽ देलन ओ लिअ पोथी तऽ हमरा तऽ भेट गेल पहिले भेट गेल ओकर ओहिपर ओकरा हम केलियै कि अपने टाइप ताइप कऽ कऽ ओकरा हम से आ ओही बीचमे से तऽ भुवनेश्वरमे

अच्छा उन्नैस सए दस ईस्वी छपलै ओ पोथी ओ पोथिये रूपमे छपलै पहिल बेर ओ दरभंगासँ विदा भेला ओहि समयमे अढ़ाइ तीन आना की रुपैआ भाड़ा छलैए कलकत्तासँ तऽ पहुँचला पूरा ओहिमे से भुवनेश्वरके पूरीके कोनारके सभक वर्णन छै ओहिमे ओहिठाम उत्सुकता बढ़ल आओर हम ताकऽ लगलियै कि जे आओर कतऽ कतऽ छै एकटा हमरा भेटल जे अहाँ बोधे मुरलीधर झाके से कश्मीर यात्रा छनि अच्छा ओहो उन्नैस सौ बीस एकैस बाईस के कि उन्नैस सौ सोलह सत्रह ईस्वीमे ओ ओ भेटल हमरा ओहिमे देखलियै जे कश्मीर केहन छलै ओहि समयमे एकठाम पर कश्मीर जाकर दूटा हमरा भेटल एकटा छला दुखमोचन झा छलाह समस्तीपुर कतहु ओ सूरतमे रहै छलाह ओ सूरतसँ कश्मीर गेला ओ आ महाप्रधान मुरलीधर झा काशीसँ गेला ई जे गेला ओ कश्मीर गेला तिनका राजाके संरक्षण छलनि अच्छा आमंत्रित छला ओ घुमला हम्म, ओ जे वर्णन केलखिन राजाके दृश्य वर्णन केलखिन हम्म, हम्म, हम्म, आ दुखमोहन झा तक जे काशी छनि ओकर अ, ओ तऽ अपने गेल छला ओ ओहिठाम देखलखिन अभावो छै लोकके हाँ। तऽ सभके मिला कऽ हम से एकटा से मैथिल आरम्भिक आरम्भिक कथा यात्रा केलहुँ ओतऽके पशुपतिनाथ यात्रा छलैए ईसभ अच्छा सभसँ पहिल जे छलैए हम तकै छलहुँ हँ ओकरा ओ छनि विदेश यात्रामे विदेश यात्रा आ स्वदेश यात्रा विदेश यात्रामे पहिल छनि जे महाराज कामेश्वर सिंह फेर विलीन गेला उन्नैस सए तीस ईस्वीमे तऽ हुनका सङ्गे कुमार गंगानन्द सिंह सेहो छलखिन हम्म। तऽ ओहिठाम से फेर घुमला ओ अपन संस्मरण लिखक के कहलखिन ओ मिथिला अभिनय छपलै ई डॉक्टर जयकांत जयकांत सिंह साहब उल्लेख केने छथिन हम्म। ई हमरा पता छलै छै लेकिन टेक्स्ट नहि भेटल छलै हम्म। ओ छै महाराजाक संग ओ जे गेलखिन ने पहिल छै मैथिलीके ओ समुद्र पार यात्रा साहित्यके विदेश यात्रा विदेश यात्राके तऽ लेकिन बाद हमरा ओ भेट गेल ओ हम्म, ओ विस्मय मिथिला भी जखन हम हम स्नान करऽ लगलहुँ तऽ ओ हमरा भेट गेल एहि हिसाबसँ हमरा से विदेशके के गेला स्वदेशके के घुमला एकटा हुनकर छनि महाल मुरली मुरलीधर झाके छनि जे स्वदेश यात्रा साहित्यके छनि हम्म, मिथिला मातृभूमि यात्रा ओ काशीसँ चलला है हम्म, सहरसा कटिहार होइत घुमैत घुमैत अपन श्याम सिद्धक आयल छथि ओहि समयमे बहुत प्राकृतिक वर्णन छै आम मजलतल छलैए तकर वर्णन छै कतऽ कोन विद्वान छा तकर वर्णन छै आ फेर केना गाम अयला कतऽ रहै से बहुत हमरा सबके इतिहासक बोध सेहो यात्रा वर्णनसँ बुझलियै अहाँके यात्रा साहित्य मिथिला मातृभूमि यात्रा ओहिके के पण्डित छलाह हुनकर सब की केहन विचार छलनि तकर से सब अनुभव होइए यही सब मिला एकटा मैथिलीक आरम्भिक यात्रा साहित्य कऽ एकटा छपलियै जे बहुत तरहक यात्रा साहित्य छै ओहिमे तऽ अपन यात्रा के लिखलिए है कि नहीं एखन तक अपन जे यात्रा कर रहल छियै अपन यात्रा नहीं लिखलिए हम के यात्रा के संकुल हमर एकटा ई रहैए जे जे वस्तु लुप्त भऽ जेतै ओहि वस्तुके संरक्षण हेबाक चाही हम्म। ई काजसँ जे हम केली मानि लिअ आरम्भी यात्रा होइ मैथिलीके चारिटा छपलहुँ मैथिलीके आरम्भिक कथा लिखलहुँ छप छपलहुँ ई छल जे संरक्षण जखन हेतै तखन आगूके लोक पढ़तै ओ आब ओकर बाद कतेक यात्रा साहित्य लिखेलै ओहिमे मिठा रहल छै लोक पहिने तऽ लोक अपना देशे भरि घुमै छल आब तऽ देश विदेश सभटा घुमि रहल अछि हम्म। सभटा साहित्य आबि रहल छै जी आब एकटा आओर अहाँसँ हम पूछऽ चाहै छी जे अ, कनी काल पहिने अपना सब बात केने रहियै जे आलोचना ले हम्म, तऽ ओ एकटा प्रश्न हमर छूटि गेल छलै जे आलोचना ले जे छै स्रोत आर तथ्य आ संदर्भ ई तैयार करबाक प्रक्रिया केना भऽ सकै छै जे नव आलोचक सब आब आबि रहल छथि तऽ ओ केना एकरा पर काज आरम्भ करथि केओ छै सबसँ चाही ओहिमे जे अहाँके रुचि चाही एहिमे अहाँके शोध प्रवृत्ति अछि कि नहि अछि यदि शोध प्रवृत्ति नहि अछि अहाँके तखन अहाँ शोध करै छी तऽ उपाय ले करै छी ओकरा हम। उपाय ले करै छी उपाय भेट गेल खतम भऽ गेल अहाँके हम्म, लेकिन यहाँके ओ प्रवृत्ति अछि अहाँ अनुसन्धान तऽ कर- करबै हम्म, ओहि सम्बन्धमे जे पुस्तक छै से पुस्तक तकबै अहाँ हम्म, ओहिमे रेफरेंस छै तकर मूल रेफरेंस जेबै अहाँ हम्म, अगर अहाँ बहुत बहुत देखबै जे लोक रेफरेंस नहि दै छै सन्दर्भ नहि दै छै अहाँ जे सन्दर्भ देलियै ओ सही छै कि गलत छै तकरा जे हम से सत्यापन करऽ चाही तऽ केना करबै यदि अहाँ ओकर पृष्ठ संख्या पोथीक प्रकाशन नहि देने छी संस्करण नहि देने छी एकटा पोथी पढ़ै छलहुँ हँ जे ओहिमे पहिल संस्करणके बहुत गप दोसर संस्करणमे नहि छै अच्छा आ जेना अहींके अश्रुकन छपल अछि अश्रुकनके जे पहिल संस्करणमे आर सी प्रसाद जीके भूमिका छै दोसर संस्करणमे नहि अछि किया नहि अछि ओ की लिखलखिन की बुझि कऽ लिखलखिन ओ हुनका दृष्टि मासुरकन केहन छलैए ई सब जे स्रोत छै ओहि ओहि स्रोतके से हमरा सबके से उल्लेख करैके चाही हम्म। आ उल्लेख नहि करबै तऽ एकटा आओर बीच हम एकटा पोथी पढ़लहुँ हेँ

अच्छा तऽ आब जे कोइ ताहा ताकऽ चाहतै ओकरा जे पहिल संस्करण हुनकर की अभिष्ट छलनि ई पोथी लिखैके से ओकरा नहि ने भेटतै हम्म, तऽ उचित छलै जे हम्म, पहिल संस्करणके सेहो दऽ दिअ हम्म। दोसर संस्करण अहाँ जे लिखबाके से से लिखू हम्म। जहाँ तक एक बेर हमरा मोन अइ जे अहाँ कहने छियै जे खाली कविता आ कथा लिखने लेखन नहि भेलै हँ हम्म। तऽ लेखन जखन अहाँ व्यापक आलेख लिखै छी निबंध लिखै छी से लेखन भेलै तऽ कथा कविता से हँ कहू हँ नहि नहि हम ई बुझऽ चाहबै जे की मात्र कथा कविता लिखनाइ लेखन नहि भेलै अहाँ से मानै छी नहि हम से नहि मानै छी कथा कविता लेखन भेलै बहुत महत्वपूर्ण लेखन भेलै लेकिन जखन सम्पूर्ण भाषा साहित्यक गप करबै तऽ ओ एकांगी भेलै अच्छा मतलब कोनो भाषा साहित्यके जे हम्म, ए, ओकर जे महत्व बढ़तै व्यापकता बढ़तै हम्म, से विभिन्न प्रकारक लेखन से हम्म, आ सम्प्रति ई स्थित छै से केवल साहित्य रचना होइ छै गद्य साहित्य तर जे गद्य छै तकर लेखन नहि हेतै हम्म, कोनो भाषाके जे मानदण्डके जे निर्धारण हेतै ओकर महत्ताके निर्धारण हेतै से कथा कविता आधारपर नहि हेतै ओकरामे इतिहास की छै पर ओकर आलोचना की छै ओकर यात्रा संस्मरण की छै ओकर संस्मरण साहित्य की छै विभिन्न साहित्य ओकरा ओकरा ओकरा ओहि साहित्यमे भौतिक विज्ञान छै कि नहि छै ओकरामे रसायन शास्त्र विज्ञान छै कि नहि ओकरामे से शारीरिक विज्ञान छै कि नहि सम्पूर्ण भाषाके सम भाषाके समृद्धिके लेल से सम सब विभिन्न विधामे विभिन्न ज्ञानक से निर्माण हेबाक चाही ओ तऽ एकटा कथाके एकटा महत्वपूर्ण छैहे हम्म। लेकिन भाषाके मर्यादा तखने बढ़तै जखन ओ सब अंग ओकर समृद्ध रहतै हम्म। एकटा जे एखन अहाँ एखन जेना कहलियै है तऽ मैथिलीमे से जे निबंध लेखन छै से हाँ। बहुत कम भेल जा रहल छै हाँ। और जे पूर्व के जे निबंध में जे एकटा अ, लालित्य छलै हम्म। तऽ तकरो अभाव भेल जा रहल छै तऽ एहि लए अहाँ की आगूके जे नव जे निबन्ध लेखक सब छथि रचनाकार सब छथि हुनका सब लए किछो कहऽ चाहबै जो निबन्ध लेखन जे कोनो सृजनात्मक प्रवृत्ति पर करै छै ओ तऽ निबन्ध साहित्यके पढ़ऽ पड़तै निबन्ध साहित्यके जे ओकर मानदंड सब छै से सब पढ़ऽ पड़तै ई जखन पढ़तै तऽ ओकरा ओ स्फुरन हेतै आ स्फुरन सब लिखतै ओ देखै छै एना लिखै ना ईटा पथै छै तऽ ओकरा केना फरमा बनाबै छै

तऽ तकरा लिखै छी अहाँ ओकर जे लेखन हेतै से तऽ ओहि स्तरक भाषा हेतै ओकर बच्चाके पढ़ैके सुविधा छै नहि तखन ओकरा लिखै छी अहाँ जे बाल साहित्यक जे अध्येता तिनका लिखै छियनि अहाँ ई सब से छै आब हम जेना एखन बात चललै है पुरस्कारके तऽ अहाँके पुरस्कार आ सम्मान सम्बन्धित किछु अपेक्षा अपेक्षा तऽ ई देखियौ देखियौ कोइ चर्चे करै छै ई केकरा खराब लगै छै कोइ सब मानि लिअ अहाँ माला पहिरा दै छी तऽ फेर अरुचि रहऽ लगै छै वो लेकिन ओही वास्ते अहाँ अपन जान प्राण ज्ञान सब लगा देबै ई अनुचित छै आओर अनुचित छै ई होइ छै कि साहित्यके भाषाके समाजके हानि होइ छै बहुत गोटाके एकटा बीचमे एकटा जयन्तीमे गेलहुँ हुनका पर हमरा किछु कहल गेल बाजू अहाँ तऽ ताकऽ लगलहुँ तऽ हिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छल ओकर अन्तरकथा छै ओहि कालक जे संयोजक छलखिन हेँ से व्यक्तिके कहलखिन अहाँ अमुक व्यक्तिके नौकरी दऽ दियौ अहाँके साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया देब हम्म, पुरस्कार हुनका भेटलनि ओहिठाम पुरस्कार भेटलनि ओकर बाद जे हुनकर दुर्गति भेल हम्म, समाचार पत्रमे से कहि नहि सकैत छी तहन अवांछित वस्तुके जगबै आब से अहाँ पुरस्कृत करैत रहबै जे ओकर मानदंड नहि छै तऽ पुरस्कृत करबै ताहिसँ तऽ बढ़िआँ छै जे पुरस्कार अच्छा दोसर चीज जे अहाँ शुरू पुछलहुँ जातिवादी कहने छलहुँ हँ आ सब चीजमे लोक जातिवाद देखऽ लगै छै तेहन तेहन ई लसैत लागि गेलैए बीमारी भऽ गेलैए सब चीज देखबै आ ई दीपा मिश्रके भेटलनि तऽ ओ एहिमे रमानन्द झा रमन छलखिन हेँ तऽ ओ हिनकर ई फल्लाँ छथिन तऽ जोड़ि दै छै ई जे एकटा घृणित दृष्टिके लोकमे विकास भऽ गेलैए एहिसँ बहुत हाल छै खराब स्थिति छै एहिसँ लोकके थोड़े बचैके चाही तखने अहाँ व्यक्तियोके विकास छै साहित्योके विकास हेतै अहाँके लेखन आ संपादन लेल आगाँके किछु योजना देखू सम्पादनमे जेना कथा धात कहबे केलहुँ ओ छल एकटा हमरा ओ भऽ गेल बहुत कथा ओहिमे लिए दोसर महा महाकवि लाल दास हुनकर रचनावलीके दू खण्डक सम्पादन केलिए ओ हमर नहि कोइ छला है जे अहाँके हम एकटा प्रश्न छल जे जातिवादी रहैए महाकवि लाल दास तऽ हमर कोइ नहि छला है हँ अतबा ओहिमे छला है हुनकोमे लाल लागल छै हमर गाममे लाल लागल अछि अतबा तऽ हमर सम्बन्धवादी अवश्य भेल एना हरिनारायण ठाकुर सरोजके से कथा तऽ छपलियनि हम उन्नैस सए चौदह दू हजार चौदहमे छपलै ओ अगिले सुबह हुनकर सम्पूर्ण रचनावली हम तैयार केने छियै अच्छा ताहिमे हुनकर एकटा उपन्यास छनि बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास माधवी माधव ई उनतीस ईस्वीमे लिखेल रही हमसभ कहै छियै ने कन्यादान पढ़ि कऽ जे बुच्ची जाइ चुप आ ओहिठामक जे नायिका बालिका छै स्कूल जाइ छै आ पढ़ै छै नाम लिखै छै अच्छा ओहिठामक कन्या छै से अपन बापके बुझबै छै हम फलने से बियाह करब ई जे वस्तु सामने औते हम्म। तऽ बहुत चीज खंडित हेतै ने बहुत चीज हटतै हाँ। आब एकटा अ, ई सब तऽ नीक एक- छै जे- एकरा हमरा ई छै जे छपि जाय एहिमे हाँ। किछु रचनावली छपि जाय हाँ आत्मकथा लिखै दिस किछो विचार भेलै है नहि आ कथा एखन नहि लिखलिए लेकिन एगोटा हमरा पर से रिसर्च करै छलाह है कहिए रहल छथि एगोटा केलनि हँ एगोटा के अवार्ड भऽ गेलनि पी एच डी तऽ हमरा कहलहुँ जे अहाँ अपन जीवन कथाके लिख कऽ दिअ हुनका बहुत चीज हम लिख कऽ देलियनि ओहिमे जे केना हमर जे व्यक्तित्व निर्माण भेल कोन कारणेसँ हम नौकरी पढ़ाइ छोड़ि नौकरी करय लगलहुँ कोन कोन कारण से गाम से आनठाम जाय पड़ल हमरा पढ़ै लए ई सब लिखलियै से थोड़े बस सब एलै ओहिमे संस्था से सम्बन्धित छी तऽ संस्था मे केना हमरा से अनुभव भेल ई सब लिखलियै लेकिन अथी रूप से मतलब ओकर सेरिया के ओहि पर नहि आब एकटा चीज जाइत जाइत हम किछु बुझऽ चाहब जे हमरा जहाँ तक बुझल अइ जे अहाँके जे बाद के अहाँके परिवारक पीढ़ी अछि हम्म। तिनका साहित्य में एतेक अभिरुचि नहीं छनि हम्म, आर अहाँके लग में बहुत किछु संग्रहित अछि हम्म, हम्म। तऽ अहाँ ओकर आब आगाँ ले की सोचै छियै जे की करी आ केना करी ओकर जो ई सोहे कहि देबै अरुचि नहि छनि हम्म, से नहि छै एक दिन हमरा पोती पुछलक हम्म, जे दादू ई किताब सब की हेतै हम्म, हम कहलियै, अहाँ पढ़बै हम्म, रुचि तऽ सबके छै ओकरो पर पोतियो के रुचि छै हम्म, ओहिठाम देखबै तऽ कतेक किताब जमा केने छौ हम्म, हमर दोस्त एकटा पुत्र छथि हुनको बहुत रुचि छनि हम्म, पत्नीके बहुत रुचि छनि हमरासँ बेसी पढ़ै छथि ओ हम्म, रुचि छनि एकटा भेलै संरक्षणक गप भेलै हम्म, हम बहुत पोथी सं- संग्रह केलहुँ बहुत पत्रिका संग्रह केलहुँ जे पोथी नहि भेटै छलै जे पत्रिका नहि भेटै ओकरा से फोटो कॉपी कऽ रखलहुँ हम्म, ओ सभटा छै तऽ एकटा हमर योजना एकटा संरक्षण केना करबै हम हम्म। तऽ हम कहलहुँ जे एकटा हमरा गाममे हम्म। से मेरे घर अछि ऊपर एकटा बड़का हॉल जकाँ बना देली हम अच्छा आ ओहिमे ओ तैयार भऽ गेल अछि ओहिमे खाली रैक सब बनब बाँकी छै एखन तऽ आब ई मास दू मासमे बनतै अच्छा हमर इच्छा यए एखन तऽ हम चलै फिरै छी बढ़िआँ अ, जहिठाम पटनामे रहै छी तहिठाम दै छी एहन हेतै ने जे चलऽ फिरल नहि हुए तऽ किछु दिन बाद सबके ऊपर हम ट्रांसफर कऽ देबै ओहिठाम हम्म, ओहिठाम राखि देबै कमसँ कम सुरक्षित रहतै आ लोकके जे पढ़तै से पढ़तै जे पढ़तै इएह ओकर सुरक्षा सुरक्षाके छै पहिने रहैए ओकरा ई नहि हुआ जे अब एकठाम हम गेलहुँ जेना कहलहुँ विद्यापति भवन लाइब्रेरी चेतना सिंह सम्बद्ध छी हम्म। तऽ बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनकर बालक कए ठाम हुनकर घर पटनामे घर मधुबनीमे घर गाममे घर हुनकर देहान्तक बाद सभटा पोथीके दऽ देलखिन विद्यापति भवनमे लिअ एतुका कोनो अभिच नहि छलनि हेँ हम हमरा हम कहि कहलियै जे एतेक अर्जन कऽ के गेल छथि तऽ हुनका अपन नाम पर कोठरी तऽ छोड़ि दैतियै हुनकर राखि दैतियनि ए के देखते के मने हम हमर नहि हम एना नहि करब देखल जेतै बाद जे हेतै लेकिन हम अपना जीवनमे ओकरासँ नष्ट होइत नहि देखऽ चाहै छी हम्म। ई आब जाइत जाइत अ, मैथिलीके जे छथि लेखक पाठक हुनका सब लए किछो अ, संदेश दिअ चाहबनि अहाँ जो संदेश ओ सब सब अपने छथि गुणज्ञ सब छथि बहुत चीजक जानकारी छनि रहै छनि आ बहुत एहिमे संवेदनशील भऽ कऽ अपन भाषा हितसँ काज करै छथि एहिमे हम से की जोड़ऽ चाहब हुनका तऽ अपने स्वयं ई हुनकर उद्भावना छनि जे एहिमे हम लागी लेकिन एकटा जे कहबै जे सहनशीलताके अभाव भेलैए दोसरके पढ़ियौ अहाँ दोसरके नहि पढ़बै तऽ अहाँके तऽ अहूँके विकास नहि हैत ओकर विकास नहि हेतै तऽ दोसरके पढ़ियौ आ ओहिठामसँ संवेदनशील रूपसँ पढ़ियौ ओकरा

अहूँके विकास नहि हैत अहूँ अहाँ नहि पढ़ै छी अहूँ दोसरे दोसर पढ़त लोक अहाँके हम्म। हैं? ओ गंध गंध कहै छै ग्रंथ कीट जे लोक कहब कहै छै ओ बनियौ तखन ओ भाषाके विकास हेतै साहित्यक विकास हेतै आ जे व्यक्ति छथि हुनको विकास हेतनि अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद एतेक अ, समय देलियै आर बहुत किछु आइ हमरा सबके अ, बुझबामे एलै हँ तऽ पुनः धन्यवाद बहुत बहुत प्रणाम बहुत धन्यवाद अहाँके